E ngā mana, e ngā reo, e ngā whakauauatanga maʻa e whakarongo mai ana ki te reo o te uru i tēnei wā. Ki koutou e tangi apakura ana i ō tātou tini mate, e inga nei, e inga nei, e inga nei. Ko te unga mati ki te pō, ko tātou te unga ora ki te ao. Tēnā tātou katoa. Nau mai oki mai ki tēnei wā anga o Te Kupu o Te Uru, ā, e oki ana tātou ki ngā pūrongo e rima a Ku Ua Mai i te Reo o Te Uru i tēnei wiki. Otiia anō rā, ko a Lana Te Piki Broughton tēnei e kawe ake ana i tēnei wā anga. Ka tīmata ki tātou, ā, ki tēnei ware ki ōna kākaʻu tāniko, ā, ki roto mai o Taranaki Maraki, i tae atu a Phoenix Manley Green ki reira ki te kapoaki i ngā kōrero kei a koe te wā i Phoenix.
Whakamoea ngā ara o Arkinton Building kia maranga ake ngā ua o te ware o Ngāmotu, ei a Urumōwai mō Taranaki, me ngā pākihi Māori e takatū nei. E ware tiketike kua whakatū a Te Kotaitanga o Te Āti Awa mō ngā uri ki te raki o Taranaki, ki te waka kanohi i te iwi Māori, ki te āpori o Ngāmotu. Mā ngā kaupapa i whakatū ai tēnei whare mō mātou o Te Āti Awa, o Te Kotahitanga o Te Āti Awa me kī, ko te tuatahi he tohu ki tō tātou nei hapori, tō tātou nei tāone kei konei mātou. He puawaitanga tēnei o mātou o Ngāti Te Whiti, o Tiatiawa hoki. Ko te aroā o ngā kuia kairaranga o te iwi kua kua tuia ki roto i ngā wakairo o te ware, hei tā Hemi Sandra Nowanaki Design. E hononga anō ngā wakairo nei ki te whakapapa o Tamarau rāua ko Rongoueroa. Ko te horopaki o te kākahu e kākahu nei tō tātou whare, heke ana i ngā kōrero o ngā mātua mō te kaha o ō tātou kuia ki te raranga. Ka tahi. Ka rua, ko te hononga ki ngā whakapapa o mua, ki a Tamarau rāua ko Rongoueroa. Ko te kākahu nei, e mea ake nei ko te kākahu o Rongoueroa, E kākahu nei, e tiaki nei ngā tūmanako, ngā wawata o te iwi nui tonu, o ngā hapū me ngā hāpori o tō tātou kāinga. It's been a absolute privilege for for me and for the team at Boon to be involved with this project and to work alongside tohunga whakairo like Hemi and Kiriyama assisting with the toi.

for iwi Māori and the community. Kua wakato ngā wawata o Te Āti Awa me Ngāti Te Witi Apu ki roto i te tūranga o tēnei ware, kua tutuki te iwi i tēnei moemoea. Ohana, me, me tō tātou nei kitenga i tēnei o ngā whare ka tae te kite i a tātou, ā, ka tae te, te hono ki ēnei o ngā mahi toi, ki waho, ki roto hoki. Nā reira, kāre tētehi i te kī atu, Oh, nō wai tērā whare? Ka mōhio. Kua motu ake te noho o te iwi Māori ki te āpori o ngā motu. A Itāliana Poutū Tiamana o Te Kotaitanga o Te Āti Awa, ka kite te motuwānui i te mauriora o tēnei ware. Phoenix Manly Green, te reo o te uru.
Tēnā koe Phoenix i ngā kōrero. ā, mō ngā motu house, mō te ware nei, ā, e tū ake ana, ā, me te mōio oki ki, ki ōna wakairo, ā, ku āta wakaaro ia, ā, i roto i ngā wakarite, ā, me te ua ka puta mai mō te unga ririki, te uki waimuri, ā, ka kite atu i te ware nei, ā, ka mōio, ko au tēnā. Ka kite atu i, i ngā taha o te ware i, i tōna upoko, ā, i ngā wā anga o tōna tinana ka mōio ko te rite mai ki au, nō reira, kei te rongo i ngā uanui o tēnei ware, ā, me ki tua oki o wā tātou anō uri, ā, ko, ko te ūnga tauiwi, ā, ka kite oki i tēnei ware ka mōio, ā, ko konei, ā, te iwi taketake e tū māroʻiroʻi ana, aotea anō rā ko te rite, ā, ki te tangata tonu. Ka uri te aro e te iwi, kei te aro ake tātou ki ngā kawakawa e iri ana i runga i te a i Rātana i tēnei wā, ā, i ngā wiki i Kupaure nei, i ngā rangi Kupaure nei, ā, mō te rironga o Andre Mei ana. I tae atu a Eruera Rerekura, ā, ki te waka kao i ngā roimata i Wāriki ia ki runga i Te Pā o ngā Rīki. Kei a koe te wā, e Eru.
Kua taumarumarutia te pā o ngā ariki ki te kāpuapua. Tangitangi ana ngā roimata. Kua inga e Kaiara'i nō te Hāhi Rātana, a Andre Meihana. Mārakerake te kitea Otirā, ko te wainene o te ngākau e māreparepa ake nei i te wā moana o te tai. Tēnei nei ngākau kihakiha, whakahotuhotu. Ā, ko aku manu whētau e tangi ake nei, ko te māngai rā o ko Piriwiri Tua, Kui, kui, whitiwhiti mate, kui, kui, whitiwhiti ora. ā, ua 60 tōna pakeke, e tino aro aina ana aia e tōna wānau me tana apori. Ko te kotahitanga Manny Aprihama tōna tuakana. He was a supportive and loving husband to Soraya, also loved by all his children.

E tino mōiotia ana aia mō tona maʻi i roto i ngā pēne. Na tōna pēni oki i tautoko i te rōpū a Bob Marley me ana Wailers, i a ia e āerere ana te motu. Tīmatahi ake i konei te wā i a mātou e nohinohi ana, e tamariki ana, ko te whakatangitangi o ngā reo, ngā pēne, ngā whakangahau, na, i runga i te atamira, i te papanga ahau nei ngā mahi i haere ai. Mutu ana o tērā mahi ko tana haere i roto i ngā pēne katoa, ko te Reminiscence tērā, ko Zigzag tērā, ko Tikaraina tērā, ko, ko te whare o Mana, nā, e te wā i tae mai ai ngā Whalers ki konei, i te tau 1987 te tau, koia hoki tētahi i roto i taua ope, ko Carl Perkins mā, me ērā atu. I recall the tour that we did with the Whalers and, um.

He ko tōna momo, he tangata hūmaere, kāore i pūkā, kāore i riri. Ā, ko pēhea? Ā, ko pēhea? Kāore e ia i ngau tuarā, he ara i te tangata ngau tuarā. Ko tāna, pēhea te pātene e tau ai koe, noho i roto i te rangimārie, mātakitaki i ngā tohu o te wā, ka mārama ake au, me ahu pēhea tātou apopo. Our Miss,

Te reo o te uru.
Tēnā koe e Rui ngā kōrero mō te pononga nei, mō te āpotoro wairua a Andre Meiana i riro atu i ngā rangi tata nei e kaatangi ia ana A ki te pā o ngā ariki, ki Wanganui whānui, a, tawhiti rawa ki te kāuii o Maung, a, te kāuii Maunga wānui, a he tangata tūturu ake nei ki te āi, ko ana katoa ka tukuna, a, ki te wakapono oti anō ra, ki te unga wakapono, engari arā i te mea me wakapono te tangata, a kua pēea Pē ana whakaaro, ā, ana mātāpono, ā, koia tēnā, ā, e tuku atu ana i tana ngākau, ā, ana kupu, ana whakaaro nui. Kai te mihi atu e Eruoti anō rā ki te wānau pani, ā, e noʻo mokemoke ana i tēnei wā. Ka uri anō te aro e te iwi, kai te aro ake tātou, ā, ki tēnei whaka, ā, ki tēnei, ā, whakatūranga, ā, mō te muka. Ā, mō te waeine nei a Maata Parehoka, ā, kū whakaritea e ia, ā, tēnei ei kitenga mā te ao wānui, ma te Māori, mā iwi kē anō oki. Kei a Phoenix ngā kōrero, kei a koe te wā e Phoenix.
Ki te ware whakairi toi o Govett Brewster te waka aturanga Hidden Muka kua whakatūwera ki te āpori. Anei te waka aturanga o Mātāwareoka, te kai toi. Kua tapa ko te rerenga o te wairua i te wā ka mate te ingoa o tēnei waka aturanga. Ko ngā kōrero o te rū kōkiri wareoka i mua i tōna matenga i te tau 2008 kua mataora ake i roto i ēnei mahi toi. Ko te ia ia nui ki te waka tairanga ake i ngā tikanga o te kaʻu waka tere. Ā, ko tēnei he ekahu whakatere e whakaaturi ana ā tētahi ao o nehe, tētahi o nāianei. Ā, e whakaaturia ngā, ngā rauemi o te ao tawhito, ā, kua whakamahia anō i a tātou i, i nāianei, ana ko te harakeke, ko te rākau, ā, Kua, kua, kua hangaia i tēnei kaupapa te kahu whakatere, tōna, tōna ahunga mai nō roto i ētehi o ngā kōrero o taku pāpā me ana tauheke, ko te rerenga o te wairua i te wā ka mate, nō reira kua kapohia tērā nō tētehi waiata tawhito o mātou hei ingoa mō tēnei, tēnei kaupapa.
E rautaki wakaora i te reo Māori me ngā taonga tuku iho o ngā mātua tūpuna ki roto i ngā tikanga o te kaʻu wakatere. Ko te maringanui o Te Wānau Ware Oka, ka kapo ʻia tēnei waka aturanga i a Aotearoa wānui, kia whakarauora ake i tēnei tikanga. He hokinga ki roto i ngā mahi tā te Māori, kia kaua tātau e wareware ki ō mātau ake taputapu, ki ō mātau ake kōrero, ā, waiata, ā, tūkanga nō roto mai o ngā mahi tangihanga. Ā, ināianei rangi ka kitea koe he, he kāwhena, Koira te mōhio whānuitia ki te ao Māori ināianei. He āhua rerekē tēnei te harakeke me te rākau. Nō reira ko te tino tikanga kia kite ai a tātou whānau, whanaunga, iwi, hāpori hoki, o Aotearoa kaua ko te hunga Māori anake engari tātou katoa. He, he, he mahi tēnei nō te ao Māori. Kia kapohia ngā mahi a ngā tūpuna, koira te tino tikanga o tēnei kaupapa. Kia noho ā, motuhake tātou ki roto i a tātou anō, ā, kia rangatira ai tō tātou ao, tō tātou tirohanga. ki te ao. Kua roa kē tēnei tikanga kua noʻo ki te ao tawhito. I ēnei rangi kua timata te wānau wari oka ki te wāngai i ēnei tikanga o te kaʻu waka tere ki te Māori, ki te unga Pākehā hoki. For us to have this kaupapa on display is to put it into the eyes of the public even though that we've been doing this for over over a decade now.

We want this to be normalised and become natural within not only Māoridom, especially first, um, but also Aotearoa. And that's for everyone in Aotearoa. Ko ngā manakonui o Te Wānau Ware Oka, kia motu ake ai ēnei tikanga ki roto i a tātou o Aotearoa, kia Māori ake ngā tangi anga mō te rerenga o te wairua i te wā ka mate. Phoenix Manly Green, te reo o te uru.
Kei te mihi atu e Phoenix. Tēnā koe i ngā kōrero mō tēnei waka aturanga nā te whānau, nā te whānau o Maata Wharehoka i whakarite tēnei Tēnei kaupapa e aro nui ana ki te ki te matenga o te tangata, ki te āhua o te waka kākaʻu i te tūpāpaku, kei te aro tonu ki a Tāne engari ki tua o te rākau ko ngā rau o te rākau, ko te aro nui ki te muka, tērā ko rātou e E aro nui ana ki ngā tikanga nō mua, ā, ka, ka whakaaro i a te wā o nāianei, e mātauranga Māori au e ua ake ana, ā, me te whakaaro nui hoki, ā, ki te ūnga ki tua o te ao Māori, ki tua o te iwi Māori, kei te whakaaro hoki ki Aotea, Aotearoa wānui, kia āpai ake, ā, i ēnei, i ēnei ka tū waka, ei waka kākaʻu i ō tātou tūpāpaku, ā, ei. I tautoko i tā rātou, tā rātou tanumi atu ki te whenua. Ka uri anō te aro e te iwi. Kai te aro ake tātou ki te awa tupua, ki te kaupapa nei o te koanga rēua, kei a, kei a Eruera Rerekura ngā kōrero.
Kei te takiwā o Pipiriki, ki te tupuna roi o Tamaupoko, ki runga i te awa tupua tātou e are ana. Ka pikitia te taata o te awa, aeri ki rō neeneē, kia tae atu tātou ki te papa kainga tawhito o Te Pōti, tū ai te marae nei o Te Kōanga Reua. Ko Wanganui te iwi, ko Ngāti Tūhoro te hapū, ko Te Pōti te kāinga, ko Koanga Reua te ware nui. Kua tae mai tēnei rōpū ki te wai ononga ki kōnei i te mea, ahakoa he waewae tapu, kua tae mai rātou ei tangata whenua

Down the road in Wanganui um all um to ensure that we understand our connection to our awa um and that being Koro Harinyu, he's the one that brings us together. They um had five five um five babies and we all descend off all of those tupuna. Ko te waka wanaungatanga me te wai ononga te āngaitanga matua. It's a welcoming place, we've got awesome haukainga people, um we've got families that that enjoy being part of Tamahaki. And so when other, other, don't have to be tamaraki groups, when other groups want to come and, and make our connections, it's exciting for us too, it's, it's great for us. Mō te nuinga o tēnei o ngā, e waewae tapu rātou ki tēnei wā i. Myself, I live on the awa in Wanganui and I haven't been up and done this journey, so this is just the beginning of bringing everybody home, making sure we ensure those connections are strong.

We're bringing our wānau here and making sure that we understand our connection to this whenua and that um, that we know that we can come back and give back too like everybody else has. Ki tēnei wā i aukura, wā i pāmamao, ki te papa kainga o te pōti no o Waengauri o Tamaaki, o Ngāti Tūoro ki Te Wainuiārua.

Ko tēteʻi mea nui ko te oki atu ki te wenu, a koa pēea nei te uaua o te wakawiti i tērā tērā ara, te kimi rānei i tērā ara, ai wakawiti, te aʻua nei e ara i te ara ngāwari, a ki tua o te wenua, a ko ko ngā kare-ā-aro topeange, a ko ngā pēitanga o te wā. A engari ka whakaaro ki ki ngā kura e una ana, a hei kaponga mā te unga taiā tinana atu, Pērā i ngā kōrero mō te unga ririki ka, ka āro ki ngā waea pūkoro, ki ngā taputapu, ā, engari ki reira, ā, kāre hononga, ā, ki, ki ēnei mea pēnei i te aokore, ā, nō reira, ka, ka mate rātou, ka ora rānei rātou, ā, ki te wāwā i te whenua, ā, ki te kimi i ngā mahi e pārekareka ana ki a rātou i roto i te taiao, ā, te whakawhiti kōrero, tētehi ki tētehi, tangata ki te tangata, ā, ko ēnei pūkenga, Ka pērā pea e te ika whakaaro ake kungaro a ināianei rangi nō reira, ā, e nui ngā kura o roto i te oki ki ngā, ki ngā paiaka o te tangata, ā, engari anō oki, ā, te, te oki ā-tinana atu, ā, ki ērā marae, ā, e una ana, ā, i te wao nui a Tāne. E te iwi ku tau atu tatou ki te purongo wakamutunga o te wiki, a koia nei te a te powiri i tu ake ki runga o Pariroa pa ki te poiri ki te to mai i nga kapa aka uri noa i te kaui maunga mo te waka taetae kapa aka aroe, a oti ano ra ko te mauri o te matatini tera ku tau atu ki a ki Taranaki ma Tongatonga. Anei nga korero. He ranginui whakaaraara tēnei ka mau ki te maara i runga i te eke ngātahi mai o ngā kapa whakataetae o te kāhui maunga rātou ko te mauri o Te Matatini ki Taranaki Mātongatonga ki runga o Pariroa Pā. Kua roa nei tātou e whakaata, whakariterite ana i ngā āhuatanga o ngā ritenga kia ritea mai te iwi, te marae, ō tātou kapa o te tonga anō hoki nei kia pōhiritia nā reira me te whakaharatau, te whakangahui o mātou mahi whakataetae, ana, ka whakaharatau ētehi wāhanga o te pōhirita haka pōhiri, ētehi o te whiu o te rākau, o te hāpai rākau, anō hoki ko, ko ngā wāhanga katoa, ngā kawenga katoa o te marae, a muri, a mua rānei, me whakatō ō tātou mauri o te, o te kāinga nei.

He wai kei ngā kama o ngā kuia i a rātou e wakaoki ana i ngā whakaaro ki ngā mata o mua, ki ngā ringa ka'a e āpae ake ana i ngā ma'i o muri e rewa ai ko tēnei rangi whakairaira. Phil King, who unfortunately his photo is not here today but we remember him as being a huge part, he was really instrumental in organising the last time we had festival here, ninety four, our woman May

Ko te whakaaro kōmua ki Te Matatini o te Kāhui Maunga e tū ake ana ai te 2025, otīa anō rā ki te uki wai muri ka riro i a rātou ngā mahi whakarite. And for the likes of me who I don't think I'm old but I'm too old to perform with the groups these days.

How we're doing things so that they know in the future what needs to be done. A ko ratou e ki ana ko ratou te apopo, erangi koe ko ratou, ko te naina ano hoki, na reira ka kite atu a e e te manuhiri ana kei konei o tatou tamariki mokopuna ano hoki ki te tautoki te kaupapa. A na ratou ano tenei kaupapa e kawe, na reira ka tae te whakakotahi a ia tatou katoa, kaua kaua ko nga pakeke anake.
Ka noho ko te mauri o Te Matatini ki te tonga o te maunga Tītōea, ki te waka Utanganui, hei mirimiri mā te tini o Taranaki mā Tongatonga, hei roto i ngā marama kawe atu ai ki Taranaki mā Raki, i mua i te waka taetae ā-motu ki Pukekura. Alana Te Piki Broughton, Te Reo o te Uru. Koina ngā kōrero mō te pōuri i tū ake ki Pariroa Pā, ā, ko tēteī painga o te pōuri nei, he rangi whakairaira ki Pariroa, kī katoa te ātea ki te tangata, ki te ngaue tangata i tau atu ki reira, ā, ki te, ki te waka tau i te mauri, ā, oti anō rā ki te waka tō, ā, i te wairua o te iwi whānui ki roto i tērā mauri. Ka kite atu i ngā mata o mua, ā, e noʻo ana i te maʻau o te ware, ā, me te mōʻio hoki, ko, Ko rātou tērā i kaʻa, ā, i kaʻa tū i te tū a Tānerore, i whakatauira mai, ā, i ngā maʻi kapa aka oti anō rā mō te taʻa ki te matatini, ā, i, i kaʻa toe kia, kia hoki mai a te matatini, ā, ki waenga i a tātou, ā, o te kāhui maunga. Nō reira, ā, kū tau mai tērā wā, ā, me ngā whakaritenga mō te matatini o te kāhui maunga, ka tū ake a tērā tau 2025. E te iwi koina katoa ngā kōrero nā Te Reo o Te Uru i tēnei wiki, ngā pūrongo katoa i hua mai, ā, kai te mihi atu ki ngā pou reo irirangi Māori, ā, ki te korimaka o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne. He mea tautoko tēnei pāpāo nā Te Māngai Pāo, ko Alana Te Piki Broughton tēnei, e mihi ake ana ki koutou katoa, mauri ora e te iwi.